ישראל קדושים הם, אידן זוכן כסדר עצות, אידן ווילן זיך מתגבר זיין, אידן ווילן זיין ערליך, און מען פרובירט מיט קבלות, שטייט אבער אין אלע ספרים אז א מענטש דארף גיין צוביסלעך, איין טאג טוט ער א קבלה, ער גייט נישט קוקן אין א געוויסע סייט, א צווייטע טאג אז ער גייט נישט דורך גיין א געוויסע גאס וואס ער ווייסט אז דארט פאלט ער דורך, און אזוי צוביסלעך העלפט דער אייבערשטער אז מען קען זיך אינגאנצן מטהר זיין. קען אמאל א מענטש טראכטן, וואס האט דער רבונו של עולם פון איין טאג, האט דאס א חשיבות? ס'איז געווען אמאל אן עסקן, ר' בנימין וויינטרויב האט ער געהייסן, ער האט אסאך געטון פאר בחורים וואס זענען אוועקגעפאלן, ער האט געהאט א קליין קינד פון דריי יאר, זי איז געגאנגען צום פלעיגרופ, איין טאג זאגט זי פאר די מוהרא אז ער פילט זיך נישט גוט, זאגט די מוהרא אקעי גיי אריין דא אין די נעקסטן צימער איז דא א בעט לייג דיך אראפ, ס'נעמט אביסל צו לאנג די מוהרא זעהט אז ער קומט נישט, זי גייט אריין זי זעהט עפעס טויג נישט מען רופט די הצלה, און ליידער איז נישט געווען מער צו ווי באשטעטיגן אז ליידער ליידער ער האט אויסגעהויכט זיין יונגע נשמה. ס'איז געווען זייער א ביטערע טראגעדיע, די גאנצע שטאט איז געווען אויף מיט דעם, אזא באליבטע מענטש און אזא טראגעדיע, א יונג קינד, און די מ'איז געקומען מנחם אבל זיין. איינמאל בשעת זיי זיצן דארטן קומען אן א גרופע בחורים וואס מ'האט געזען אז זיי זענען געווען בחורים וואס זענען ליידער נישט זיך געהאלטן אידיש און ערליך, און זיי זאגן פאר ר' בנימין, אונז נעמען זיך אונטער לעילוי נשמת דיין זון, אז אונז גיימיר היטן איין שבת, איין שבת גיימיר אונז היטן. שוין, ער האט זיך באדאנקט, זיי גייען ארויס, רופט זיך אן דארטן איינער, א חוצפה, איין שבת? וואס האט מען פון איין שבת, דו טוסט פאר זיי אזויפיל? זאגט ר' בנימין, לאמיך דיר מסביר זיין, שטעל דיך פאר, דער רבונו של עולם גיבט מיך צוריק מיין יונגעלע פאר איין שבת, דאס וועט זיין די גרעסטע מתנה וואס איך קען נאר באקומען. וואס קלערסטו איך וויל טון מיט מיין יונגל? איך וויל גיין מיט אים אין שול, איך וויל זיצן לעבן אים, ער וועט זיצן אויף מיין שויס, איך וויל זינגען מיט אים זמירות, איך וויל פארברענגען מיט אים, איך וויל שפילן מיט אים, איך וויל לערנען מיט אים. איך וועל מיך נישט קענען גענוג אנזעטיגן די איין שבת. זאגט ער די רבונו של עולם גייט צוריק האבן זיינע קינדער פאר די איין שבת, דו ווייסט ווי פרייליך די רבונו של עולם איז ווי די רבונו של עולם גייט זיך משתשיה זיין מיט זיינע קינדער ער האט זיי צוריק פאר איין שבת, די זעלבע זאך איז טייערע אידן איין קבלה טובה, איין טאג וואס א איד היט זיך אפ, ווי חשוב און וויכטיג דאס איז ביים רבונו של עולם און ווי פרייליך די רבונו של עולם איז